Hyd yn hyn ar fan a lawr mae DJs Elan a Mari, Alex Gabor ac y Welsh Whisperer wedi ei heru gipio a'i herio i deithio 874 milltir o un pen o Brydain i'r llall. Mae angen iddyn nhw gadw at rhestr siopa arbennig, Os ydyn nhw methu â chael unrhyw beth, bydd y lle yn ychwanegu awr at eu amser terfynol. Hyd yn hyn, mae'r ddau dîm yn gyfartal o ran tasgau, ac wedi cwblhau pedwar tasg yr un. Ond o ran pellter, mae'r merched ar y blaen, gan eu bod wedi teithio 234 o filltiroedd ac yn Cheltenham. Ar ben hyn i gyd, mae'r ddau dîm yn cael sialensau i'w cyflawni. Ddoe y sialens oedd cael y nifer mwyaf o retweets, a'r genod oedd yn fuddugol. Ond be 'di'r dasg nesa?
Eich tasg heddiw, fel tîm, fydd creu fideo miwsig i'r gân sydd ar y CD. Bydd un awr ychwanegol yn cael ei ychwanegu i amser y tîm gyda'r fideo gwaethaf erbyn chwech y gloch. Dylwn i fod yn iawn yn hwn. O, o'n i'n meddwl bod yn dweud bod chdi'n cael colli awr os mae'r fideo chdi'n rybys. Ie, yeah, na, maen nhw'n mynd i adio awr i thing ni, os, os mae'n rybys. Os mae rybys. O, nhw'n eisiau gwneud yn amazing. Ni'n erbyn Lex Gabo ar Welsh Whisperer. Elan, mae gen i ni radd mewn theatr. Oh, a drama.
Wel.
Dech mae'n i gofod i'r can. A fi, ydyn ni'n cael mynd mewn i ffynnu mas i'r can?

Ond pan ddaw y fory Mae gwed ffarwel O ie! O! Hwnna'n diolch! Ia, ddau dîm wedi dallt mai Ows Gwynedd ydi'r artist, ond unwaith eto ma Lex wedi cam ddallt y sialens! Wel jyst neud e'n rili shit like neud e mewn un take jyst fel bod e'n rili crap. Wel neith e ddim ennill wedyn.
A? Neith e ddim ennill wedyn. Wel ni'n angen creu yr un waethaf. Na.
Yr un gwaethaf, mae awr yn cael ei ychwanegu. O!
Right! Fi'n deall. O'n i'n meddwl ta'n creu yr un gwaethaf i ennill. Fel dduda ni Lex, awr ychwanegol yn cael ei ychwanegu i amser y tîm gyda'r fideo gwaetha. Hawdd, dydi?
Efe ni sy gwrthwymo fe'n hunan. Fel tîm! Ie Mae gennon ni dîm! Mae gennon ni tîm! O reit, 'dyn ni'n dechra twigio i- So, nath ni colli'r mini challenge ddoe, so heddi bydd e'n neis i ennill y challenge 'ma. Ni'n ni'n deserve e. Be' sy'n bod nawr? Ti'n moody as fuck man. Does dim team spirit ma. Ni'n angen creu music video fabulous. Dur ymlan.
So ar hyn o bryd, dyn ni newydd gyrraedd, wel, dyn ni'n ganol Lloegr yn rhywle. A dyn ni ar fin mynd i ffilmio ein miwsig fideo ni. Da ni basically yn edrych am am fel rhyw fath o parc. Da ni mynd i neud stori gariad sydd yn mynd yn sur. Mae'n cyd-fynd hefo y gân. Dda gweld fod y merched, neu sasgwad, wedi dallt lyrics y gân. Sy'n fwy nag y gallwn ni ddeud am Lex am ddallt map! So pa rewl 'dyn ni isie dilyn? Wel sai'n gwbod ble ni yn cynta. Re- rywle fan 'yn.
Ond rw- lle... Ni wedi dod off yr a- nes i- yr awr 12 kind of. Ti'n dod at y diwedd hwnna. So lle lle mae'r trên yn i Glasgow i fynd? Glasgow yw hwn.
Ni'n mynd Gla- o gosh gosh ie. O Ond ma' a- Glasgow yn lle mawr.
Ie. Tensiwn i'w weld yn amlwg yn fan Cam Sinatra, ond yn fan Sasgwad mae cael gwneud miwsig fideo i un o ganeuon Owain Gwynedd yn blesio'n fawr! O ydi Gary Barlow Cymru achos Mae jyst yn sgwennu hit ar ôl hit yndi? Fatha Gary Barlow. Ew, na ti gomplement house. A'r merched a'r tîm wedi ffeindio parc yn Worcester, sut hwyl maen nhw'n gael arni? She's mine! Yr olygfa yna oedd fi a Ows, twod, jyst yn gael laff a jyst bod mewn cariad. Cael bach o banter ar y boncyff.
Mae Elan yn gweld ei chyfle hi a mae'n herwgipio fi nôl.
Iawn, ddew! Ydy'r hogia'n agos at Gretna Green? Mae 'na ffyrdd sydd yn mynd lawr tuag at ardal Carlisle, a ni'n gobeithio mynd ar bwys y y traffordd, yr un fath o cyfeiriad. So nesa, dyn ni'n mynd i fod wrth ymyl y fan? Iawn. Ynni bach o Bob Dylan hefo jyst geiria yn lluchio rwan ydi lle. Bob Dylan? Yn ôl son nhw, ma' Alun Sgwynedd yn licio Bob Dylan. So, ti isio sgwennu pan ddaw y fory? Go! Ie. Ti a fi yn neud rwbath neis a wedyn ma Guto yn cerdded tuag atyn ni. Ie. Ia, cynhyrchiad Sasquad yn mynd yn ffantastig! Ond be am yr ogia? Lle ma nhw arni? Mae'n eitha anodd i i'r ddwy o ni. T'mod fi'n useless ar y maps a ma fe'n useless yn gyrru. Na, joking. Ww, mae o'n flin efo chdi! So, ni'n mynd i gymryd slow-mo fideo o ti o flaen y fountain. Un, dau, tri. Aw, honna di, gyda shot mor wych mas Pasgua dw i'n dechrau cael crowd! Hei, egwyddau!
Beth am tîm bwydo? Shit, ma' nhw'n dod i fyny! Hei, lol! Ok, fi'n credu ma' da ni popeth. So, let's go Scotland, guys! Da ni'n mynd i Alban, oce?
Scotland! Gyda Nokia wedi gadael Glasgow ers chwarter awr, mae sgiliau darllen Maplex yn gadael nhw lawr unwaith eto.
Ie? Wha? Be? Ti'n y index?
Be? Edrych am fucking Gretna Green?

O- oedd hwn di cau ar y dashboard? Oeddet ti Nes i ddim- colli'r tudalen, right? Slip my throat. Fuck this, man.
Gyda camp Sinatran ar adeg iawn, mae Sasquad ar y llaw arall yn Stoke-on-Trent ac wedi teithio 318 o filltiroedd.
Dyn ni newi orffen ffilmio ein music video. Dwi teimlo reit excited amdano fe ddod allan. Dwi'n meddwl bod e'n hilarious.
Dwi'n meddwl bod o'n ffantastig. Ac ar ôl cymryd rhyw bum munud bach mae'r hogiau'n fwy cytûn.
Gath ni like rhyw fath o therapeutic chat yn gilydd. T'mod, no more cwrela.
Mae gynnon ni job i neud oes? Wrth gwrs, mae 'da ni music video i neud. Wel, os ni'n neud fideo cerdd, Mae'n amser i wisgo siaced yma. Ti eisiau wisg? Yr ogli.
Nice. Mae hwn di bod rhwng y bloc, mate. Ac yn siwp ni mewn. Ar hogia meddwl am y music video, mae'r genod yn meddwl mwy am y rhestr siopa ac yn benodol am gyfarfod Cymro oddi cartra. Dyn ni'n trio
cysylltu...
cysylltu hefo brawd fy mrawd yn hyfryd i. Achos mae o'n byw yn yr Alban. Yn lle? Yn Dumfries. Dumfries. So ni'n barod nawr, ni'n mynd i uh, dechrau siwt o fideo ni. Ti'n excited? Ydw.
Be ti'n mynd i wneud? Trio bod yn awd Gwynedd. Ti'n edrych yn very Emmerdale.
Reit, ti allan i John O'Groats. Mae yna le o'r enw Myr Eland. Rili da. Ti'n sort of swnio fatha Mariella. Ydyn ni'n ca'l double y points os 'dyn ni os ma' hwnna'n digwydd? Na, da chi ddim yn cael double y points. Ond Ela na Mari yn ffyddiog o gyfarfod Cymro oddi cartra a dod o hyd i le efo enw perthnasol. A gyda Lex a Welsh yn gneud fideo Owain Gwynedd mewn un tec, na ni am y dasg heddiw. Job done!